ni o kpaŋ maŋa ka binshɛɣu yɛn gbuli ka o tooi guuna ni o ti malli zali dɛdɛ ka duniya zaa shiri baŋ kamani di gbuligi ya ka o malli zaŋ ti paɣaya di zuɣu ti ni labisi dahinkalina o sani ni ti ni shiri dɔɣu ka o shiri yɛn zabiri Nɔrigin dibata ŋɔ zuɣu. Dinzuɣu ninvuɣ biɛri yɛltɔɣa n-kuli simmi ka ti baŋ ba. Ban kuli ŋmɛri Dagbaŋ ka tuhi ka buɣira ka ka ti ni bi tooi baŋ na. So ka Naawuni ku, a yɛn zaŋ daadam ti mahi Naawuni, Naawuni gbaar o mi. Dinzuɣu so bi zaŋdi daadam kpe. Daadam yaa kuli nyɛla biɛla. Dinzuɣu ti yɛn niŋmi, zaɣ ti niŋmi ka zɔri dabiɛm. Dinzuɣu nir kam yi mali yaa, Nyin zom n dabiɛm ni Naawuni. A bi zom n dabiɛm ni Naawuni, a ni kpalim kpibiga. Dinzuɣu yɛtɔɣ kpɛriŋ ku nyɛmi siteshin shɛŋa be yiŋ n-yɛra di ku dɔni din yiliya ti bi baŋ bini bɔri shɛli. Do bi zabili yi yahi ti baŋ di yɛn naai la a zuɣu ni bee a yiŋnim zuɣu ni. Ni di saya ka a tɛhira amaŋ di bi dimaŋ gba di ni dini niriba. Do nir kamiya zilini mi n-nyɛ binshɛɣu. din yaɣiri zabili bee din maari zabili. Amaa saɣiŋgu bi to, a mi saŋ ka yɛn mali li maa, di tomi. Dinzuɣu ti paɣi Mister Phillips pam ni o ni tooi o ni tɛhi tɛha shɛli n-kana ni o ti neei ti nina. Shɛba ti be luɣ shɛli yɛri Man zab la buri zuɣu bɛn zab la n-da. A daŋ bi paai a buri na a buri nuu nyɛla n-dari ma a daŋ bi paai ba ya ka a yina ka bi ti nya do yino n-dɔɣi ba ka nyin mi yi zuɣu sɛla nti naai ni yin zab la so zuɣu la buri a nyɛ maŋ la n tooi yɛli ka pa ni a zab so zuɣu domin daŋ nyɛ ba nyin ŋun yi luɣu sɛla nti ŋmari ba maa a yiŋa a tooi mali li buri la zab a yiŋ zuɣu buri la ka zabiri ban zuɣu. Dinzuɣu ti zaŋ yɛlimaŋli zali ti tooni, dini n-viɛli gari ti ya ni n-tɔɣiri ya tɔɣisiya bee ku dɔndi ya bee ku dɔndi ya. Ka lala, ti ni yo ti nimbili nya yɛlimaŋa, ti yɛn yɛli li mi, Naawuni, di pala Naawuni n-zaŋ ti na ti ʒiri kpe. Ti luri n-ku tooi zaŋ ti na ti ʒiri kpe. Ti viɛl n-ku tooi zaŋ ti na ti ʒiri kpe. Ti yaati n-ku tooi zaŋ ti na ti ʒiri kpe. Di baŋsim n-ku tooi zaŋ ti na ti ʒiri kpe. O li Naawuni kɔŋko n-yɛn tooi tahi ti na ti ʒiri kaman ti ni ʒiya ŋɔ. Di ni ka m pun pil li yɛlli a yi zabira a ni daŋ zuŋɔ bee a buri zuŋɔ, a daŋ bi, a mini ba, a daŋ bi paai bim bi niriba ayi maa daŋ ni chaŋ shɛm. Din zuɣu ka n yɛli do yino n-dɔɣi ba maa, ka o daa bi ma nim yi woli bɛ nyɛla do yino n-dɔɣi ba. Dinzuɣu n nyin yi mali zabiri bɛ zuɣu nimaani baŋ ni nyin daŋ bi paai ba, a naɣ wurim bɛ maŋ kpahira. Bɛ mi bibayi maa, bɛ bibayi, bɛ daa dɔɣila ni bɛ niriba ashɛm, niriba pam. Amaa bɛ niriba ayi maa ka Naawuni yihi bɛ yuya na ka bɛ zaŋ gbibi Dagbaŋ chana. Bɛ ni nyaa buri na nyɛla n-dan bindiri yana ka tiri taba. Bindiri yana ka tiri taba maa, ashe bɛ yi mali chana, di kpɛriya bɛ sunsuuni bee di bɔriya shitɔɣu shintaŋ ni yi ni bɔŋɔ bee di nyɛla zaɣ yino kpibu ka zaɣ yino beni. Naawuni bi niŋ lala, o ni pun yɛn niŋ li, o ni a niŋ li laasabu ashe. ka zaɣ yino bi paai nam maa ni, ka zaɣ yino mali chɛri Marina di ka zabili, domi zaɣ bɔbigu n-daa nyɛ ba. Bɛn bi paai nam maa, dinzuɣu bɛn bi daa bi paai yɛndi maa, bɛ yuli bi kanna di puuni. Naawuni n-daa zali li maa, ka Naawuni yɛn bi zaŋ bɛ niriba ayi ŋɔ chana. Binshɛɣu kam mi, ti Duuma Naawuni niŋ lala buyi. O yi ti yɛn wurim dunia gba nti o piirila binshɛɣu kam di ba yi m-mali ba zaliha.

A yi ŋmari daŋ, a yiŋ daŋ la ka a ŋmari li ni nyin ŋɔ so ŋun ŋmari ŋɔ, a paɣiba ni a bihi ka ka kɔni.